Pu Chairman, kan Leader Pu Lal Duhawma, mla Headquarters lam atanga kan hruaitu lo kalte, a helam pang Lunglei Sub Headquarters lam hruaitu te, kan lawmluh thar te, kan unit hruaitu a lo kal khawm te, a hmasain chibai kan buk duh cheu a, thusawi pawh a ka lo inring chiah lo a, Press Conference koh tur an rawn ti leh thut che a hlai a, Programme a kha tir khan, min ti na a an tlan phei leh thut a ni a, amarawh chu a rawn lan hrim hrim a, tum ka ni avangin thusawi tur pawh kha ka lo in buatsaih lutuk tawh lo a, amarawh chu rilru awm te kan phai lang deuh zawr zawr a, zpm ah kan in lawm lut a, zpm hian ziak kan nei ni tih hi ka tarlang chak thin a, zpm ziah ah chuan. Nichina kan leader in a sawi thin ang khan hna thawh te, hna tha te hi kan in zirtir nasa a, in to delh te hi kan in zirtir nasa a, chumi tur pawh chuan kan in lawm lut a nih pawn chumi zia chu kan neih tel zel angai in ka hria a, tin Pathian tihna nena A kan kal tel politics ah hian Pathian hi i a pawl u thei ni, politics ah hian Pathian nen hian a len thei ni, a pen lu thei ni tih hi ta lan tum tlat kan ni a, kan famkim vek lo, zpm pawh hi kan tha ber chuang lo, enge niang? Kohhran te hi a kan unit a ni an ti e tih te hi tute party ma phuah chawp ania kan sawi tak awm kan in zawh hian tunge sawi kan in puih hian a tunge lo sawi ta tih a kan in zawh pawh hian chhang thei tur sawi chhuak tur hi kan awm lo a. Politics ah chuan han inchirh theh teh awl a, khatiang neuh neuh teh awl a, a thiam kha chu kan hrethiam mai awm e, a sawitu turup te pawh kan hrethiam mai awm e, amah erawh chu Pathian nen a kal tum tlat ta kan bei avang hian an ni awm e a tia an rin thu a kha. Keimahni min chirh theih nan an rawn sawi chhuak a ni tih hi ka ta lang duh a. Tin, hei kan leader te a pu sapa leh pu duha an tia keini chhungah kha chuan kan lo buai lem lo. An chhung lampang hi a ngek nasa lutuk a, an inbei nasa lutuk a titute chu pawn lam atanga lo buai bawk khan ni leh a. Pu Duh leh Pu Sapa an zin dun a, Pu Sapan zpm ah hian Pawl lianpui pakhat a awm a, chu chu Pu Dua Pawl a ni a, chutah chuan ka ka tel a ni a tih chung pawn ah a sawi a sawi chung pawn kan awi lo lui tlat a, Pu Dua Pu Sapa tiin kan han theh dar lui a ni a. Chu chu kan politics kal phung a ni a, amaherawh chu zpm ah erawh chuan han insawi fiah vak vak te khatiang a han tih vak vak te kan lo thiam lo te pawh a niang, amaherawh chu kan hriatthiam zel a tul tih kha kan sawi tel duh a, hei kan leader hi kan sawi tawh ang khan a famkim ber lo. Famkim lohna a fel lohna tam tak te chu nei mai thei. Amarawh chu thil kan sawi duh chu party in sawm tawn kan ni a, keini te pawh a thalai deuh te kan ni a, inleng te kan nei ve thin a. Amarawh chu ka lo sawi thin chu corruption do turin kalphung thar system tha kalpui turin thalai te beiseina tihlawhtling turin kaichhuah ngai te kaichhuak tur hian, Pu Duh hi ka ring ber a, chuvang chuan zpm ah hian ka awm dawn a ni ka ti thin ni. Zpm hian policy kan nei a, thil chi hrang hrang kan sawi thin a, chu policy hmang chuan mi harsa zawk te, beiseina nung nei te, chung ho te chu khai chhuah kan duh a, chumi khai chhuak tur chuan Pu Duh hi ka ring tawk e, tiin An lo chhang ve thin a ni. Thil tam tak sawi a hun tawh lo a, hun a rei deuh tawh a, ka ti thui lutuk lo vang. Ram vei in min an hruai lut a, mla te kan an ni ve a, Pathian remruatna a nih bak hi sawi theih bawk a nei lo. Ka din dawn in ka sik a, an inhre tawh thin in ka ring tum hnih ka pha a ni, ka huphurh lutuk mla a din kha. Pathianin rem a ruat a kan tling tawlh mai a, i theihtawp kan han chhuah ve a, chutah chuan kan vei tual tual a, kan rilru hah tual tual bawk a, a hreawm ka ti thin. Ram hruai thiam aia tlin thiam hi kan ngah lutuk avang hian heti khawp hian ram dang kan lawh thin a ni hi a, tite. Kan han hmu chhuak nawn leh awn awn zel a, tunah pawh kan inthlang leh dawn, tling thiam khan rawn tei kual leh dawn, tlin thiam a eng eng emaw te an rawn ti ang. Amaherawh chu ram hruai thiam tur hi kan thlan a hun ve tawh. Amha chuan party hruaitute tute emaw hi Kan lo thlang hausa tawh a, tun tum erawh chu keimahni kan inthlan ve ngai tawh. ZPM-ah hian vote kan thlak hian keimahni tan kan chhungkaw tan, kan tute tan, kan tuchhuan kal leh zelte tan hian vote kan thlak a ni tih hi kan ngaihtuah tel a ngai. Chumi tur pawh chuan i Leitlangpui, Lunglei mipuite kan sawm ve duh a. Mipuite natruala na thei Ram hruaitu at bik takin hotu lu ber kan nei a ngai. Mipui ten at rual an na thei kan thlan chhuah thiam te pawh hi ngai ni. Lei tlangpuiin at rual an na ve thei. Mla kan nei te pawh hun anga a hun tawh in ka hria. Na kan nei chuan kan au chhuak thin. Aizawl atanga kan lo au chhuak kha chu mi pawh hian min khawngaih deuh te pawh an ka hria. Helai hmunah ni kum kum tawpah tum thum ka rawn kal a, kawng a chhe lutuk a taka rawn tawng tu ka ni a, a hriawm ka ti a, tukverhna pawh min rawn zawt a ni press conference-ah tunge au chhuak tura rawn fit che, tunge rawn hrilh che an ti. Tuma hrilh ka ni lo, ka rawn kal a, in nat rualin ka rawn na ve tlat. Chuvang chuan na kan nei chuan kan au chhuak thin a, ka au a ni. Engatinge kan ram hruaitute hian kut hnathawnhtute kan nat rual an au chhuak ve lo. Engatinge a mipuite kan nat rual a, a saina turah hian an sawi thin lo tih hi kan ngaihtuah chian angain ka hria. Ram hruaitu mipuite nat rual a na thei Kan lei a hun tawi ni hria a, kan nat rual a an nat chuan a na tih reh dan tura hi an ngaihtuah nghal chuk chuk ang, an na tel tlat si a ni. Chumi ti thei tur chuan keini hi kan pawimawh, kan tha tih chak a ngai. Zep piam hian. Ram hruaina fawng han chawlh ve, han chelh ve ta sin a, danglamna tam tak kan hmuh theih hi ka beisei tlat a ni. Aah khirh te pawh hi kan khirh thlung a nia a dik tak chuan ih ram tan a tha tur a nih chuan tlem pawn ka lawi nek deuh te pawh a ni mai thei, amah erawh chu kan tan a tha vek tur a ni. Kan sawi duh chu kawng sirah hian mipa pakhat hi lo zum mai mai theih a, eng nge rawh ka Mi ka va sawisel na engemaw ni nei lovin kal kawnga a thil chhak phurh phurh a, thil ei kawr paih a tikhan ti kual ti thual thual ti mai ang a thawk ve tak. Singapore ah hian hruai ila mihring chu la ngai reng. Amarawt sikitah chuan system tha a kaih hruai a nih vangin a kim kawh tu te an lo tan avangin kal kawngah khan kawng sirah pawh a zum lo a, bawlhhlawh pawh paih lo ang. Mihring erawh chu a ngai reng. Han tum chiah ila dar kar khat pawh tling lo a, a danglam vek ang kha mihring khan ti tum mahsela a system ina a kalphung ina kaih hruai that avang khan a danglam ang. Mizo te hi kaih hruai nuam kan ni, ti nuam tak kan ni. Chuvang chuan system tha nena kaih hruai kan nih chuan zpm ina kan au kalphung thar hi a taka hman a nih chuan,

Mahni lawka kan duh tak lo kan paithlak te khan kut kan lo beng dawn a ni. Tunah sawn a fam cheltu a President ni lo mah se la a thu ber saw kan hria nuam ni. Politics ah kan lut ve a thil tam tak kan kan peng te lo a zau ve tawh a, a lo tam ve tawh a. Chutah chuan kan hriat chu tunge thu zawk tih hi Chutah chuan tunge kut beng reng zawk ang? Tunge kut lo beng dawn? Tunge lo haw haw a kut beng tur kha? Mnf kan debate te an tha khawp mai. Ama rawh chu saw lamah sawn he ti khawpa lei tlangpui ngaihsak lo tu ka ti ngam a ni. Kei chuan thil kan sawi tur pawh ka ngah. Saw laia lo thu saw a kut beng a va ring dawn em? A hnunglam kawr a kamrul a te a buma zum dar a te. Kan smuggler ho ten aw le sangin sawmhnih pathumah hian kan sorkar leh theihna tur a inhawng leh a ni ang a, sangin sawmhnih leh pathum hnuah chuan kan lal leh sawt dawn e tiin kut ring takin an lo peng dawn a ni. Chumi awmzia chu anni ho ina sorkar ka fawng an chelh leh a an tih chuan kan smuggler ho tena ti khawpa kan ram hruaina an inrawm leh chuan kan tute kan fate, Bingtawng hian entikah nge min hau? Entikah nge kan hnenah hian rilru nain min chhuah chhalin i hun lai khan enge in tih ve min tiang? Chumi hunah chuan aah chutah chuan vaw thlak thei ka nia, ka thlak ta lo lawm le. Danglamna siam thei ka nia, danglamna siam tur khan ka kut hi, ka ke, ka tha hi ka hmang thei ta lo lawm le tiin an chhang palang tih hlawm khawp mai. Chuvang chuan he. LMC in thla neih kan tar a pawimawh lutuk. Kum Sangni sawmhnih pathum kum tawp in thlan hlim thla a ni helai tan phei chuan. Chuvang chuan helai tang hi kan siam rem a ngai a, chumi siam rem tur chuan keini hi kan pawimawh ber thei tawp i chhuah ila. Kalphung thar mipui sorkar a awm theih nan Pathian hnena inhlan chungin i pen zel ang u. Ka la meh.